ווייסט איהר אז דער עפיזאד איז אביסל באזונדער? יא! דער עפיזאד מערקט אפ דער ערשטער יובל ביי פראסטע אידיש, אונזער יא טאג. דאס הייסט מיט איין יאר צוריק איז ארויס דער ערשטע עפיזאד, א קליינטשיק עפיזאדל וואס איך האב רעקארדירט אויף מיין מאבילקע, מיין טעלעפאן. איך האב דעמאלט נישט געטראכט וועגן וואס וועט פארקומען. זיי מיר מוחל אז איך ווער אביסל נאסטאלגיש און דערצייל וועגן דעם אנהייב פון פראסטע אידיש. איך האב שוין לאנג ליב געהאט פאדקעסטן, האב איך געקוקט אויף די אלע רעסורסן פאר אנדערע שפראכן מיט כינע, טויזענטער פאדקעסטן פאר די וואס לערנען זיך ענגליש, שפאניש, כינעזיש, אפילו קלענערע שפראכן ווי איסלענדיש האבן אפאר פאדקעסטן פאר אנהייבערס, איך בין געווען זיכער אז א אידיש פאדקעסט פאר לערנערס וועט זיין נוצליך, אבער איך האב געהאט מורא עפעס ארויסצוגעבן. קען זיין אז מיין אידיש וועט נישט זיין גענוג גוט און מען וועט מיר אויסזידלען. אבער אמאל ווען איך האב נישט געוואלט טון מיין ארבעט האב איך געקלערט נו, פארוואס נישט? איך גלויב אז ס'איז וויכטיג אז מען נוצט אידיש, ווי מיינע אידיש מענטארס האבן געזאגט, בעסער א אידיש מיט פעלערן ווי בכלל נישט קיין אידיש. כ'האב זיך אינספערירט פון דעם, און אויך פון דעם וואונדערליכן אידיש פאדקעסט בייבעטייטש. מיט ווייבערטייטש האט סאסיע פאקס געשאפן עפעס זעהר ספעציעל, און איך האב געוואלט עס זאל זיין עפעס פאר אנהייבערס און מיטנדיגע לערנערס אויכעט. און אזוי איז פראסטע אידיש געבוירן, מיט א קליינער עפיזאד פון דריי מינוט. מיט די צייט האט דער פאדקעסט אנטוויקלט. איך ווייס אז איצט איז דער פאדקעסט נישט אלעמאל אזוי פשוט. ס'איז מיר אמאל שווער צו שאפן עפעס אינטערעסאנט וואס איז נישט צו קאמפליצירט. אבער ביטע זאגט מיר ווען איר מיינט אז אן עפיזאד איז אינגאנצן צו שווער צו פארשטייען. נו, איצט, מיט פֿערציק עפּיזאָדן שוין אַרויס, טו-טו-טו, בין איך אַ ביסל שטאָלץ מיט וואָס דער פּראָיעקט איז געוואָרן. אַוודאי האָב איך דאָס נישט געשאַפֿן איינער אַליין. עס קומט אַ גרויסן דאַנק אַלע וואָס האָבן געהאָלפֿן. צו די אלער געסט וואס האבן געשריבן און רעקאדירט פרעכטיגער מעשות וואס געבן אזויפיל צום פאדקעסט, א הארציגן דאנק. צו מענין וואס פירט אן מיט די סאציאלע מידיא, און צו סו וואס שאפט אונזער ווידיאוס, א גרויסן דאנק. און וואס איז א פאדקעסט אן צוהערערס? צו אלע וואס האבן זיך צוגעהערט, געשיקט א קאמענטאר, אדער רעקאמאנדירט דעם פאדקעסט, א שיינעם דאנק, שקויעך. און איצט לאמיר הערן אביסל אידיש, פראסטע אידיש. האט איר אמאל געהערט די קאנסטרוירטע שפראך וואס הייסט עספעראנטא? ווייסט איר אז ס'איז דא א באדינגונג צווישן אידיש און עספעראנטא? יא! אמת! קודם כל, וואס איז א קאנסטרוירטע שפראך? דאס איז נישט קיין נאטירליכע שפראך וואס אנטוויקלט זיך איבער הונדערטער יארן. ניין, א קאנסטרואירטע שפראך קומט אויף ווען א מענטש אדער מענטשן האבן באשלאסן אז זיי ווילן שאפן א נייע שפראך, און זיי טראכטן אויס די שפראך,

דער חלום איז געווען א חלום פון פריינדשאפט און שלום צווישן אלע פעלקער פון דער וועלט. און ווער איז געווען דער שפע? אוודאי א אידיש רעדער, לעזער זאמענהאף. זאמענהאף איז געבוירן געווארן אין ביאליסטאק, פוילן, אין אַכצן נײַן און פֿופֿציק, און האט שפעטער געוואוינט אין ווארשע. שוין אין גימנאזיע האט זאמענהאף אנגעהויבן צו ארבעטן איבער א פראיעקט פון אן אינטערנאציאנאלע שפראך. אבער זיין טאטער האט געוואלט אז ער זאל נאר טראכטן וועגן זיין שטודיעס, און האט פארברענט אלע זיינע נאטיצן. מיט אפאר יאר שפעטער איז אבער זאמענהאף צוריק צו זיין ארבעט, און אין אַכצן זיבן און אַכציק האט ער פובליקירט א גראמאטיק פון זיין נייע שפראך. דאָס קליינע ביכעלע איז געווען אונטערגעשריבן מיט דעם פּען-נאָמען דאָקטאָר עספּעראַנטאָ. עספּעראַנטאָ מיינט אַ מענטש וואָס האָפט. באַלד האָבן די ערשטע ענטוזיאַסטן אָנגעהויבן צו רופן די שפּראַך עספּעראַנטאָ. אין די קומענדיגער יארן האבן צענדליכע טויזנטער מענטשן פאראינטערעסירט אין די שפראך, און געבוירן א גאנצע אינטערנאציאנאלער באוועגונג. און וואס שייך יידיש? יידיש איז דאך געווען זאמענהאפ'ס מאמע-לשון, און מען זאגט אז עס איז געווען א מאדעל פאר עספעראנטא. ייִדיש איז אַ שפּראַך וואָס פֿאַרמאָגט עטלעכער קאָמפּאָנענטן, למשל דעם גערמאַנישן, דעם סלאַווישן און דעם לשון-קודשדיקן, און אין עספּעראַנטאָ קומען אויך די שרשים פֿון ווערטער פֿון עטלעכע שפּראַכן, ראָמאַנטישע שפּראַכן, אָבער אויך גערמאַנישע און סלאַווישער. עס קען זיין אז אידיש איז אויך געווען א מאדעל, ווייל אידיש איז א שפראך וואס מען רעד איבער דער גארע וועלט, נישט נאר אין איין לאנד. אידיש איז אויך א מין אינטערנאציאנאלע שפראך. היינט קען מען זיך לערנען עספעראנטא דורך דואלינגא, אבער עס זענען אויך פאראן אסאך עספעראנטא לערן ביכער פאר אידיש רעדערס, און אן עספעראנטא אידיש ווערטערבוך. ווען איר קענט שוין ליינען עספעראנטא, קענט איר ליינען אידישע ליטעראטור אויף עספעראנטא. ווייסט אז מען האט איבערגעזעצט ביכער פון שלום עליכם, פרץ און אויך אנסקי'ס דער דיבוק אויף עספעראנטא? שוין דער סוף פונעם עפיזאד. פארוואס עספעראנטא? איך האב טאקע נישט געקענט קיין סאך וועגן עספעראנטא, אבער מענטשן פרעגן מיר אמאל וועגן דער שפראך, און ס'איז מיר געווען אינטערעסאנט זיך צו לערנען נאך אביסל. איך האף אז איר האט זיך אויך פאראינטערעסירט. ביז מיר טרעפן זיך ווידער, זייט מיר אלע געזונט און שטארק.